ٹھیک ہو خوش ہو خرم ہو امید کرینا ٹھیک ہوسو وسدے تے رسدے پے ہوسو پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں تاں ہکے گال دے ولا ولا میں ملتمس رہنا کہ جیڑا دوست بھی پروگرام کو ڈے دے یا سن دے اپنے نام دے نال اپنے علاقے دے نام ضرور لکھا کرو تاکہ ساکو پتہ لگے کہ ساکو کون کون دوست کیڑے کیڑے علاقے چوں سنڑدا پئے اگر پروگرام چس ڈیندا پیا ہوئے تاں واہ واہ تے کوئی کومنٹس کوئی میسج کوئی تحفہ کوئی گفٹ اے ساکوں ضرور بھیجا کرو تاں لوجا اے کیتا کرو کہ اگر تھوک پروگرام چس ڈیندا پئے تاں ان پروگرام دے ودھارے سانگے ہکو کم کیتا کرو ایں پروگرام کوں اپنڑیں وال تے شیئر کر چھوڑا کرو تاکہ زیادہ زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے ایں پروگرام کوں کر سگن انجائے الیاس عاجز صاحب آصف واڈو صاحب پروگرام اچ لنگ گئے ہن ساڈا مان ودھایا نے تاں اساں ساری وسیب دا سارے دوستاں دا محمد احمد جویہ صاحب وعلیکم السلام ملک احمد جویہ آدھا پے میں کوٹ توں الیاس عاجز صاحب ویلکم جناب الیاس عاجز فرام فتح جنگ اٹک وسدے رہو جناب جیو پے وسو پے شالا پروگرام دا کرینے ہیں باقاعدہ آغاز استاد و شعراء سائیں عصمت گرمانی صاحب دی ہک انتہائی پیارے جئی نظم دے نال نظم دا عنوان ہے کہ عید اوکھی وی ہئی عید سوکھی وی ہئی عید اوکھی وی ہئی عید سوکھی وی ہئی عید آوݨ لڳی رنگ ݙکھاوݨ لڳی کہیں کوں خوشی ملی کہیں کوں غم مل ڳئے عید آوݨ لڳی رنگ ݙکھاوݨ لڳی کہیں کوں خوشی ملی کہیں کوں غم مل گئے کہیں کوں روزے نمازاں دی اجرت دے وچ میڈے مالک دا خالص کرم مل گئے کہیں دی غربت نکھیڑے دا موجد بنڑی کہیں کوں کہیں دی دولت نکھڑا سنم مل گئے اگو دئی دا ہر کہیں دے کیتے برابر تاں ہئی پر مقدر ونڈارے کریندا ریہا کہیں کوں سنگتی نہ سکھنی مبارک ڈتی۔ کہیں کوں گھٹ گھٹ گلتھے بھریندا ریہا عید اوکھی وی ہئی عید سوکھی وی ہئی تے کہیں کوں وافر ملے کھاوݨے عید تے کہیں کوں وافر ملے کھاوݨے عید تے طاہر سلطان کہیں کوں وافر ملے کھاوݨے عید تے کہیں کوں سیواں وی مسیں ادھاریاں ملیاں۔ کہیں دی خاطر اصولاں کوں توڑا گیا، کہیں کوں رسمیں رواجیں دیاں گاریاں ملیاں، کہیں دے رووݨ تے نہ کہیں توجہ ݙتی تے کہیں دے دڑکے کوں وی تابعداریاں ملیاں، کہیں کوں سائیکل میسر وی نی تھی سڳی، کہیں کوں اعلی قسم دیاں سواریاں ملیاں، کوئی تاں محفل دی مستی دے وچ رہ ڳیا کہیں کلیپے دے وچ جام پیتی رکھن کہیں دے کہکے محل اچ سݨیندے ریہن کہیں تاں مجبور تھوڑیں کوں سیتی رکھے عید سوکھی وی ہئی عید اوکھی وی ہئی طاہر سلطان صاحب بہوں مہربانی خورشید احمد صاحب بہوں مہربانی جیڑھے دوست یوٹیوب دے اتے ݙیندے پئے ہن او وی آپݨا ناں ضرور لکھا کرن۔ تاکہ ساکوں پتہ لگے کہ ساڈے کون کون دوست کیڑھے کیڑھے وسیب توں ساکوں ڈیدے پین تاں مختصر جئے چہریں تے شاہدہ بیائی گرمانی صاحب دی تساں تخیل کوں ڈیکھسو کدے کہ مختصر جئے چہریں تے شاہدہ بی ہئی باقی چہریں تاں میکوں کومانے ملے تے مختصر جئے چہریں تے شاہدہ بی ہئی باقی چہریں تاں میکوں کومانے کھاݨے ملے کہیں کوں کوٹھے تے کاراں دی عیدی ملی کہیں کوں فطرانے دے ملے کہیں کوں سیتے سوائے سوٹ نویں ملے کہیں کوں لوگاں دے لتھے پرانے ملے تے کہیں کوں چپل مہیا وی نی تھی سگی بال کتنے میکوں پیرو رانے ملے تاں اگو ادے جیڑا روزی کماون کراچی دو گئے کیا دساواں کیویں ول کے آئے عید تے کہیں تاثمت مسیں جان اپنڑی بچائی کہیں دیاں لاشاں کوں عیدی پچائی عید تے عید اوکھی وی ہئی عید سوکھی وی ہئی تساں اسلام علیکم ملک عامر صاحب تالا وعلیکم سلام ساکی درخواست جمال خان حاجی راجہ سیال ہم مدینہ شریف سے دعا گوئیں سئیں ساڈے واسطے ڈھیر ساریاں دعاواں فرمائے سئیں عبدالرحمان صاحب

کہ جے استاد صاحب انہاں دی ہک غریبی تے لکھی ہوئی نظم سنوا ݙینداں کہ میکوں اڄ ہوش آئے میں ہک غلطی کیتی اقبال رحمانی صاحب دی فرمائش ہے سئیں شفقت بوزدار سئیں دی ہک نظم کہ میکوں اڄ ہوش آئے میں ہک غلطی کیتی۔ یار جیکوں صنم موں وچھوڑے ݙتے اے خدا میکوں تیں ہیں غریبی ݙتی تیݙے مخلوق رستاں تے لوڑھے ݙتے اڳوں شفقت صاحب آہدن کہ کلی جھات اے جو کہیں ویلے کھیلاندی ہئی مار کے دھروکڑی ہنج میلاندی ہئی ڈاکٹر حبیب جگوال صاحب وعلیکم السلام وسدے رسدے رہو ساݙا انتہائی مٹھا محترم بھرا پروگرام اچ لنگ گئے ادب نواز سرائیکی شاعر ساڈا ہر حوالے نال ساڈا ماݨ تے نویں کوٹ دی شان تحصیل منکیرہ دے وچ سرائیکی ادب کوں ادب دا پرچار کرݨ آلا انسان سائیں شفقت بزدار سئیں انہاں دی نظم دی فرمائش اے سئیں کہ میکوں اج ہوش آئے میں غلطی کیتی یار جیکوں سݙاں موں وچھوڑے ݙتے اے خدا میکوں تیں ہے غریبی ݙتی تیݙی مخلوق رستے تے لوڑھے ݙتے۔ اڳوں آہدے سئیں کلی جھا تے جو کہیں ویلے کھیلاں دی ہئی۔ مر کے دھروکڑی ہنجھ میلاں دی ہئی۔ تے یا پراݨی بیماری ہے گھر کر ڳئی۔ یا طبیباں دوا میکوں تھوڑے ݙتے۔ تے کلی جھا تے جو کہیں ویلے کھیلاں دی ہئی۔ مار کے دھروکڑی ہنج میلاں دی ہئی تے یا پراݨی بیماری ہے گھر کر ڳئی یا طبیبیں دوا میکوں تھوڑے ݙتے تے اپݨی قسمت دے داݨیں کوں کھا نہ سڳیم تے چار ککھ آلݨیں دے ہنڈا نہ سڳیم تے برک باراں تاں افلاک دی ݙات ہئی برک باراں تاں افلاک دی ݙات ہئی بھوئیں بھوالی ݙتی واہ جھلوڑے ڈتے تے اگو استاد صاحب ہونے فرمیندے پین سئیں خود زمانہ موئیں کوں مریندا ریہا تے خود محبت دے لاشے کجیندا ریہا ساکوں ڈو گز دا ہے چٹا کپڑا ملا شہر والیں تیکوں لال جوڑے ڈتے اے سئیں تصور عباس صاحب وعلیکم السلام بھائی جان محمد عامر صاحب آدا پئے ماشاء اللہ سمی خان تونسہ شریف توں پروگرام ڈیدا پئے محمد عامر آدا پئے سئیں واہ واہ کیا بات ہے سئیں خضر عباس چوہدری صاحب پروگرام وچ لنگ ہن ساڈے واسطے محبتاں بھیجیاں نے اساں دلوں وجانوں انہاں دے ممنون و مشکور ہیں قیصر عباس بھڈوال اسلام علیکم سر مومن مولائی دا لوڑھا اج میں مومن مولائی دا لوڑھا لکھی وی بیٹھاں یاد وی کیتی بیٹھاں میکوں پتہ ہئی کہ قیصر عباس بھڈوال صاحب ہونی ضرور فرمائش کریسن کہ میں کوشت کریساں سئیں اج میں چونکہ استاد صاحب انہاں دا ڈوہڑا پہلی دفعہ پڑھدا پیاں تیڈا کے ویندا اے ساہ ودھ ویندن مومن مولائی صاحب دا ڈوہڑا کہ تیڈا کے ویندا اے ساہ ودھ ویندن ذرا گلکڑی گھٹ کے ملیا کر جیڑھا تیکوں خطرہ اے ساڈا مسئلہ ای نئیں ناں شرم کولوں رنگ ڈھلا کر کہیں ہور دے کہیں حور دے ہوش ہوا تھیسن انج ڈند اچ ہوٹھ نہ چھلا کر اگے موئے مکے ودے ہیں ہتھ بنداں ساڈے سامنے ڈھیر نہ کھلا کر اے سئیں تہاڈی فرمائش میں کر چھوڑی ہے پوری۔

جݙاں ادھ راتیں سک سینہ ساڑ ستاوے کوئی حیلہ ݙس جݙاں ادھ راتیں سک سینہ ساڑ ستاوے بندہ کے تئیں آپ کوں لاہرے لئے ہاں نال سراݨا لاوے بالفرض تیݙی تصویر کوئی سکرین تے سامݨے آوے بندہ فون کوں چم تاں سڳدا ہے اوکوں ڳکڑی کیویں پاوے یار کمال دی شاعری کریندن سے۔ اصغر کلال چھتی چوک توں سئیں وعلیکم سلام عثمان گوپانگ سئیں وعلیکم السلام مومن مولائی دی شاعری دی فرمیش کیتی ہئی ہک سجن نے تاں میکوں وی ڈوڑھا چس ڈیندا پئے کوئی حیلہ کر رفیق خان نیازی صاحب وعلیکم السلام میاں والد حسین بسم اللہ عدنان اسلم صاحب بسم اللہ نذیر خان صاحب نذیر احمد خان آذربائیجان توں سئیں باکو توں وعلیکم السلام سئیں رفیق خان نیازی بسم اللہ تہاݙیاں محبتاں بشیر احمد بشیر صاحب پھلاں دا تحفہ پٹھے نذیر خان نذیر احمد خان آذربائیجان باکو توں وعلیکم السلام کم وسدے رسدے رہو شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے کوئی ہیلا دس کوئی ہیلا دس جداں ادھ راتیں سک سینہ ساڑ ستاوے بندہ کے تئیں آپ کوں لارھے لائے ہاں نال سراݨا لاوے بالفرض تیڈی تصویر کوئی سکرین تے سامݨے آوے بندہ فون کوں چوم تاں سڳدا ہے اوکوں ڳلکڑی کیویں پاوے کیا خوبصورت شاعری اور کیا خوبصورت قافیہ اوکوں ڳلکڑی کیویں پاوے جݙاں کھوہ توں تسے ول ڳئے ہیں ہݨ اکھ اکھ دے ݙاند نہ جتے کر جݙاں کھوہ توں تسے ول ڳئے ہیں۔ قیصر عباس بھروال صاحب واہ واہ کریندے ٻیٹھن سئیں بشیر احمد بارسلونا سپین سے آپ کا پروگرام وعلیکم السلام سئیں بسم اللہ۔ ڈیکھو کہ یار دنیا دے رنگ ہن گلوبل وچ یعنی دنیا ہک موبائل اچ آگئی ہے کوئی سپین توں ڈیدا بیٹھے تے کوئی آذربائیجان توں ڈیدا بیٹھے جتھوں جتھوں وی جاؤ نا باز سواگ صاحب بسم اللہ پروگرام اچ لنگھے وے ساڈا ماݨ ودھائے وے ہک دوست دی فرمائش آئی ہکڑی اے کہ مومن مولائی دا اوہو ڈوڑا ولا سنڑاؤ کوئی حیلہ دس جڈاں ادراتیں سکھ آوے بندہ کے تئیں آپ کوں لارے لائے ہاں نال سرانا لاوے بالفرض تیڈی تصویر کوئی سکرین تے سامنڑے آوے۔ بندہ فون تاں چم فون کوں چم تاں سگدا ہے اوکوں گلکڑی کیویں پاوے۔ بشیر احمد سعودی عرب توں سلام پیش کریندے پئن سیں وعلیکم السلام اللہ ڈتا اے ڈی بھائی جان کیسے ہو صحت مزاج ٹھیک ہن میں الحمدللہ ٹھیک ہاں رفیع خان نیازی سر ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے سائیں تھوڑی محبتیں ہن سر بشیر احمد وعلیکم السلام منڈی باہو دین

اتھاں اساں بہوں سارے لوگ ہن جنہاں نال ساڈی محبت پیار ہے سپیشلی ڈاکٹر حسین اولکھ صاحب لالا ستار صاحب ہونا اساں انہاں کرے آندے رہندے ہیں تاں میڈا جڈن وی چکر لگا میں ضرور آساں اصغر لٹھڑ صاحب قیصر عباس بلوال شکریہ سر سلامت رہو حنین طیب صاحب وعلیکم السلام نصر اللہ سامٹیا صاحب وعلیکم السلام ہک بجھارت گھتاں چا چار تھمبے ہلدے آئے ݙو ݙیوے ٻلدے آئے مشکی نانگ کھردا آیا بادشاہ ݙیہدا آیا۔ اے اڳے میں ڈھیر ساریاں پروگراماں دے وچ اے بجھارت پا چکاں کہ چار تھمبے ہلدے آئے ݙو ݙیوے ٻلدے آئے ݙو چار تھمبے ہلدے آئے ݙو تے اے با مشکی نانگ کھیت دا یا بادشاہ ڈے دا یا اے ساڈی اج دی پہلی بجھارت سئیں اج دی سیڑھی ساڈی ڈوجھی بجھارت اے نہ سئیں تے مویا پیا ٹکر کھاوے جیندا پیا کسے موئے کجو کاوڑ لگی جیندے کچا دسے اے ہے سانی دی ڈوجھی بجارت سئیں۔ ولا سن گھنو بجارتاں سئیں، پہلی بجارت اے سئیں، چار تھمبے ہلدے آئے، ڈو ڈیوے بلدے آئے، مشکی نانگ کھیدا آیا، بادشاہ لیدا آیا۔ گھوڑا جواب غلط اے سئیں، تاں ڈوجھی بجارت اے سئیں۔ عبدالحمید صاحب واہ واہ تے واہ واہ سرکار۔ ڈوجھی بجارت اے سئیں کہ مویا پیا ٹکر کھاوے، جیندا پیا کھسے، موئے کوں جو کاوڑ لگی، جیندے کوں چا دسے۔ اے ہیسیں اج دی ساڈی ڈوجھی بجھارت سئیں محمد اصغر لوٹھڑ صیب جگر سلامت رہو شکریہ عبدالحق نیازی سئیں میڈی نیاز مندی قبول کرو سئیں اللہ بھاویں تساں وسدے رہو جیندے رہو تے تھواکوں کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے شالا دشمن دا وار خطا تھیونے تے اللہ بھاویں ہیک دا لکھ تھیوے تے جوانی سوہنیاں مانو۔ سئیں بشیر احمد صاحب قیصر نواز بھٹہ صاحب کوں میرا سلام سئیں۔ وعلیکم سلام سئیں وسدے رسدے رہو جیوو پیشالا تساں سرائیکی ماء بولی دے حوالے نال کوئی وی پیغام ہووے تاں تساں ڈے سگدے وے میں عبدالحق نیازی سائیں دی نظر ہک چار لائناں اشتر سائیں دیاں او پہلے پیش کرینا کہ او اپنا حال نہ دیندا ہا۔ او آپݨا حال کھلدا ہا۔ او کھل کھل کے ٻر ویندا ہا ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا تے میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرائیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرائیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا۔ میکوں اشتر اج تئیں سمجھ نی آئی او کیڑھی گالھ تے کھلدا ہا۔ سئیں نیٹ دا کوئی مسئلہ تھی گئے یوٹیوب فیس بک دو تے دوستو معذرت خواہ ہیں ایں ملک دے وچ کوئی نیٹ دا نظام ہی اجھے کہ جیڑھے ویلے ایویں گالھ مہاڑ چس کریندی ہے یا کوئی یوجیا میں کہیں دی فرمیش پوری کرن لگداں۔ تاں اچانک ای نیٹ غائب تھی ویندے سئیں رفیع خان نیازی صاحب میں خیار لیناں اشتر سئیں دیاں پیش کریندا بیٹھا ہمیں کہ او اپنڑاں حال نہ ڈیندا ہا او میڈے حال تے کھلدا ہا او کھل کھل کے بڈ ویندا ہا ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا میڈے موئے ہوئے مال کوں ڈیکھ کرائیں میڈے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا۔

بسم اللہ سئیں وسدے رسدے رہو سئیں ماما الطاف اللہ پالا تھوکوں ڈھیر ڈیوے وسدے رسدے رہو شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے عبدالحق نیازی آدا پئے سئیں واہ جی واہ کیا بات اے سئیں گہرے گہرے وہم اچ کیا کیا سوچیندئیں وہمی آ گہرے گہرے وہم اچ کیا کیا سوچیندئیں وہمی آ میکوں نظردئے آپ کوں اج کل گلیندئیں وہمی آ۔

توں ڈسا جو پیار ایتلا کیا کریں میں وہمیا تیڈے ہتھوں اللہ انصاف دا اے ترازو کھس گھنے توں تاں سروں ہر شے کوں ودھ گھٹ تلیں میں وہمیا اشتر میڈا تو ہمسفر بندا تاں پئیں پر سوچ گھن میں ہاں اوویں رلیا ہویا توں خود کوں رلیں میں وہمیا چس آندی پئی اے مرکا تاں ہک دفعہ۔ تیجو صاحب وعلیکم سلام کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ہاں

کے نئیں ہنج نئیں آندی ایہ ڈکھ دی تار چویں پاسوں جے کھڑکے نئیں ہنج نئیں آندی جے ہجر فراق دی سینے وچ بھا بھڑکے نئیں ہنج نئیں آندی ہنج شاکر عرق لہو دا ہے لہو بھڑکے نئیں سمجھ نئیں آندی مر کا اگر بیٹھے وے چس اچ تاں ہک دفعہ ہیں پاگل شخص عجیب جیاں میڈی مونجھ لتاڑ تے کھلدا ہا واہ واہ تے واہ واہ ڈیکھو جیڑھے دوست سانجھ کریندن پروگرام دے وچ محمد اصغر لوٹھڑ صاحب نے محمد خالد خان اے کے واہ واہ لکھی پین سئیں تاں اج میں ایویں نکی جیڈی ہک گالھ کرنڑاں چاہساں۔ محمد خالد خان وعلیکم السلام جیوو پئے وسو پئے شالا شالا کجھ نہ تھیوے ہک بڈھڑا ہئی اوندا ہک پتر ہئی گالھ وڈی کم دی ہے یہ ایویں نکی جیڈی تے ایندی سبق اموز گالھ ہیسی تاں اوندا ہکو ہکو پوترا ہئی ذال اوندی مر گئی ہئی اوں چھوٹے لا اوکوں پالیا پوسا وڈا کیتا اوکوں تعلیم ڈی او یونیورسٹی جو تعلیم مکمل کر تے ول آیا روز پیو دی ہکا فرمائش ہوندی ہئی کہ بچڑا توں ہن شادی کر طاہر سلطان صاحب بسم اللہ تاں ہک ڈیہاڑے او روز آکھے بے بچڑا شادی کر تے پوتر آکھے نی بابا حالے میں شادی نہ کریندا احمد خان تورڑ دا مسجد گول نماز پڑھوں میں او گال سنوا گھناں یا پہلے فرمیش کراں میں فرمیش تواری پوری کریناں میں نکی جیڑی گال سنوا گھناں گال وڈی کم دی اے پلے بدھن آلی گال اے۔

پہلی رات ای دلہن نے اپنے گھر آلے کنیں پچھا بھئی ایں گھر اچ کون کون رہندے۔ اوں آکھیا ایں گھر اچ کوئی کونی رہندا ہک توں ہیں ہک میں ہاں تے ہک ساڈے بڈھڑا پیو ہے۔ تتریمت پہلی رات ای اکوں آکھا کہ اے ساڈا گھر ہے ایندے وچ ہن اساں رہسوں تیڈا پیو ایندے وچ کوئنہ رہسی۔ تے اوں اینکوں آکھیا اوں آکھیا توں بندے دی بچی بڑ میڈا پیو ہے میڈی ما ای یا ہے میڈا پیو وی ای یا ہے میڈی ما بچپن اچ مر گئی ہئی تاں میں اپنے پیو کوں اپنے گھر اچوں نہ کڈ سکدا تے پتہ نی اوندی کے تک زندگی ہے تاں لہذا اے نی تھی سکدا۔ بس ڈینہہ گزردے رہے مارکا روز ڈیہاڑی ہک کاراٹ لگی رہی یا ایں گھر اچ تیرا پیو راہسی یا میں راہساں ایویں کریندیں کتریندیں سال گزر گیا سال بعد اللہ پاک نے انہاں کوں ہک پوتر عطا کیتا جیڑے ویلے پوتر تھی گیا نا تریمت کولوں ہن ہک یعنی ہتھیار آ گیا اولاد دی شکل وچ تاں اوں اپݨے گھر آلے کوں آکھیا کہ پہلے تاں چلو توں تے میں کلھے ہاسے ہݨ ساݙا ہک نکا ٻال وی آ ڳئے تے توں ہݨ مہربانی کر تے اپݨے پیو کوں اتھوں کڈھ۔ اوں آکھیا ماہی تی ہووی خیر ہووی ساݙا پیو ہے ساݙا سب کجھ ہے اوکوں کیویں کڈھوں ایں آکھیا کوئناں یا ایں گھر اچ دا پیو راہسی تے یا اساں ماء دے پتر راہسوں۔ اخیر شودہ مجبور تھی گیا۔ ہک رات اوں پیو کوں آکھیا ابا آ تیکوں اج نہ ڈرائیو تے گھن جلاں، لمبی ڈرائیو تے گھن جلاں۔ ایں پیو کوں چڑھایا۔ جنگل بیابان دے وچ گھن ڳیا۔ ہک جاہ تے کار روکوس۔ آکھوس بابا اج لہہ ونڄ تیݙی میݙی منزل ایہو تک ہئی۔ ایں آکھے میݙے ٻچڑا ڳالھ سݨ اج توں ٹھیک ویہہ سال پہلے جیڑھے ویلے توں ڄما ہاویں نا میں آپݨے پیو کوں نا

تے پیو کوں نال ولائی آیا تے اوں آن کے ذال کوں آکھیا بھئی تیں راونڑیں تے اتھیں ای رہ پو تیرا گھر ہے نہ راونڑاں چاویں تاں میں اپنڑے پیو کوں اتھوں نہ کڈھیندا۔ دوستو ایہا گالھ میں سمجھاونڑاں چاہنداں کہ جو تساں وہیندے ودے وے اوہو تساں جاونڑیں۔ اگر کوئی اپݨے والدین نال گستاخی کریندے، بدتمیزی کریندے یا کہیں قسمی مس بہیو کریندے تاں یقین کرو کہ تساں انتظار کرو ایہ پچھاویں ولݨ تے دیر نئیں لڳݨی ایہ جیویں کریسو اونویں بھریسو ایہ ٹائم کونہیں لڳݨا۔ ایویں تھوڑی جئی دیر اے ایویں ڈینہہ کوں ڈھلنڑ تے ڈیو تساں تاں صرف والدین کوں جھنڑکا اے ڈیکھاں تھوڈے نال کیا حشر نشر تھیندا اے یا تھوڈے نال تساں صرف جھنڑکا اے تاں او تھاکوں کٹیسن اگر تساں کٹا اے او تھاکوں سروں مریسن اے مکافات عمل اے اپنڑے والدین نال ایسے احسان کرو یقین کرو کہ اف تک آکھن دا حکم کوئی نی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنے کہیں بندے پچھیا ہے کہ سرکار اے ڈساؤ اے اف دا لفظ اللہ پاک نے کیوں استعمال کیتا ہے والدین واسطے تاں انہاں فرمایا کہ اس توں چھوٹا بیا کوئی لفظ کونہ ہے مقصد اے کہ تساں ترمتی دیاں گالھیں اچ لگ کے اپنے والدین نال نہ ونجاؤ۔ جئیں تہاکوں پالئے پوسئے وݙا کیتے تہاݙی تعلیم و تربیت دا خیال رکھیس اڄ اگر آج ضعیف تھی ڳئے تاں حنین طیب صاحب تساں کوں فرمائش کیتی بیٹھے وے نواں جانوں بݨا کے کیا کھٹئی نواں نوکر کھڑا کے کیا کھٹئی تے اگوں پتہ نئیں کیا فرمایا نے میسج اگتے لگا گی ہے تاں میں یہ کو سبق دیونا چاہنا ہمی کہ خدارا اپنے والدین نال بہترین سلوک کرو اے اللہ پاک دی نعمت ہے اے تھوارے واسطے ڈھیر ساری دعاواں کریں دن اے تھوارے نال برے تے نئیں۔ اگر تہاکوں لگدا ہے کہ ایہ ساڈے واسطے ٹھیک نئیں تاں تساں اپݨی اصلاح فرماؤ، اصلاح کرو، تاکہ تساں زاہد شاہ صاحب وعلیکم السلام نصر اللہ سامٹیال بیٹھے گریٹ بھائی جان مقصد آکھݨ دا اے کہ تساں اپݨے والدین نال پیار کرو، محبت کرو، خلوص کرو۔ اس طرح دیاں والدین نال رویے اختیار نہ کرو۔ یقین کرو کہ ماء پاݨی منگے گچ اچ پئے ویندن تے پیر صاحب دا بستہ چائی ودن اوندی جتی چائی ودن۔ خدا دی قسم ہے پیر دی جتی چاوݨ دا حکم کتھائیں کونی وے۔ پیر دے ہتھ چومݨ دا حکم کتھائیں کونی لکھا کھڑا۔ کہیں مسلک دا بندہ میکوں ݙکھاوے کہ پیر دے ہتھ چومݨے، پیر چومݨے، جتی چاوݨی اے ٹھیک اے؟ نئیں۔ جݙاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کولوں ہتھ نئیں چومائے تاں عام انسان دی کیا مجال اے؟ سید اے، قابل احترام اے، اوندا احترام واجب اے، لیکن میں ملتمس ہاں دوستاں کنیں کہ ماء دے پیر چومے کرو ماء دا سر چوما کرو ماء دے ہتھ چومے کرو خدا دی قسم ہے جیڑا جے جیڑا تہاڈا اوکھا کم ہے میں ایڈا وڈا عمل ڈسیندا پیاں کہ تساں ونج کے صرف ماء کوں ایہو کجھ آکھو چا ماء اج میں بہوں مجبور ہاں میں اوکھا میں فلانے کم تے ویندا پیاں۔ میݙا اے کم تھی پووے ماء دعا کریسی ضرور تھی پوسی اے حنین طیب بیٹا میں ضرور پڑھݨ دی کوشش کرینا میں ڳالھ ٻہوں کم دی کریندا بیٹھا ہمی تاں تہاݙیاں فرمائش میں ضرور شامل کرینا کیا آکھاں سئیں نواں جانوں بݨا کے سائیں میں کیا کراں نواں جانوں بنا کے کیا کھٹئی نواں نوکر کھڑا کے کیا کھٹئی ڈھیا کہیں کوں مل پوویں ہا محبت وچ سارے گھر کوں سما کے کیا کھٹئی تیکوں پتراں دے وانگ جی پالا ہئی اوکوں مٹی ءچ ملا کے کیا کھٹئی تیڈے برقعے دی شالا خیر ہووے۔ سانجھ تاں بہوں چنگی کیتی میڈے بھرا وا توں تے لگا گئے تیڈے برقعے دی شالا خیر ہووے ساڈا پٹکا لہا کے کیا کھٹئی سائیں بہوں پیاری سانجھ کریں دے حنین طیب بہوں سمجھدار بال ہے اللہ پاک ایکوں خوش و خورم رکھے تاں فرمائش ہئی احمد خان طارق دے جوڑے دی کہ اساں کلیاں پڑھ پڑھ تھک پئے ہیں کوئی مسجد گول نماز پڑھوں ہتھ بدھ بھاویں ہتھ کھول پڑھوں اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں ہتھ تسبیح مسجد رقص کروں پا گل وچ دھول نماز پڑھوں جتھاں طارق دڑکے نہ ہوون اوہ مسجد گول نماز پڑھوں شہریار آفریدی وعلیکم سلام وسیم شیخ صاحب بسم اللہ۔ ساڈا انتہائی میٹھا بھرا، محبتاں کرنڑ آلا انسان، اساں ممنون و مشکور ہیں کہ او اپنڑے قیمتی وقت کڈھ کے ساڈے پروگرام اچ لنگھ گئے ہن۔ تنویر عباس صاحب آدا پئے واہ جی واہ شہریار افریدی اسلام آباد توں ساڈے پروگرام دی زینت بنڑن۔

کھل نال ٹھکارے یاد آندن تے نئیں لنگھدی رات فراق دی چن بے چین جگارے یاد آندن بھر باک میں سلطان رو لینداں جݙاں سڄݨ پیارے یاد آندن گل محمد کھڑیال صاحب شادی شدہ مردوں کو نیا سال مبارک باد ہم جیسے کنواروں کو نیند مبارک شعیب کھوسہ تاں سا شریف تسیں بسم اللہ ݙاڈھے ہووݨے ان پڑھ تھی کے موضع دے سردار ہیں ڈاڈے جیاں تھیونڑ اے کیتے ہن میں پڑھ دا وداں ڈاڈے جیاں تھیونڑ کیتے ہن میں پڑھ دا وداں سائیں بہوں پیاری سانجھ کریندن میٹھا بھرا استاد جی عشرت لغاری سائیں دا کلام پڑھسو کے تیکوں بخت جو ہے پرواہ کوئی نہیں تیکوں بخت جو ہے۔ پرواہ کوئی نئیں مزدور جو ہیں بے آراہ کوئی نئیں ہائے ہائے سر چٹا ہتھ ہتھ کالے ہس تیرے گھر دے بھانڈے دھو دھو کے سر چٹا ہس ہتھ کالے ہس تیرے گھر دے بھانڈے دھو دھو کے تیرے پتراں کوں بیٹھی لیندی ہے جیڑی اج وی مہندیاں لو لو کے تے اگو آدھے کہ اوں نمک حلال دا حق کھا گئیں کیا تیڈے کاݨ گناہ کائنی تیکوں بخت جو ہے پرواہ کائنی مجبور جو ہیں بیا راہ کائنی اسد سواگ صاحب وعلیکم السلام اللہ پاک توک سوہنی صحت ڈیوے وسدے رسدے رہو اللہ باک ہر بد نظرے دی توکوں نظر توں بچاوے نورنگ حیات صاحب وستی مکھنی توں تھل حیدرآباد توں سارے پروگرام اچ لنگ گئے صدف کاظمی صاحب وعلیکم السلام مولا پاک سلامت رکھے اللہ پاک تہاڈے بیٹے کوں صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرماوے ملک شوکت صاحب پپلاں جلال پور پیر آلا توں سائیں بومی اربانی غلام شبیر جیو بھائی واندے ڈاند کوں چمک مارن کہیں دا دل نہیں آدا گھر تنخواہیں ݙیوݨ والا پتر پیارا لڳدے، آپݨے آپ توں قتل کرݨ مشکل ہے وی سہی نئیں وی سہی، بندہ بزدل نہ ہووے تاں لازا سارا لڳدے۔ طاہر ندیم وعلیکم سلام جناب کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ہاں ملک خالد صاحب سر میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک تہاکوں وی خوش و خرم رکھے اگر کوئی تکلیف ہے تاں اللہ مولا دور فرماوے اے جیکٹاں آلے کئیں بھیجن ہک دفعہ پڑھو سئیں میڈے ہتھ دی جوڑی ہے سئیں اے ناصر ارشاد سئیں دی ڈو لائناں ہن اے تساں اگے سول دے لوک لٹیندے ہن ہن جیکٹیں والے کئیں بھیجن میں اے ناں سنویندا سئیں بس اے تساں پڑھ گھنے سئیں ملک اعجاز حسین ملتانی صاحب جے تنگ ہوویں ساڈی ذات کولوں ڈے صاف ڈسا تیڈی جان چھٹے تے رب توں منگی ضائع نئیں تھیندی منگ ڈیکھ دعا تیڈی جان چھٹے ایویں مارنا شاکر قسطاں وچ یک مشت مکا تیڈی جان چھٹے تاں دوستو پروگرام دا ویلا ادھ گھنٹے توں اتتے لنگھ گئے میں تساں دوستاں کوں ہکا گالھ آکھنڑ دی کوشت کرینا امین ثم امین سر اللہ پاک آپکو ہمیشاں خوش رکھے اللہ پاک تھاکو وی خوش رکھے ہکا گالھ پلے بدھو چا کہ پیار کرو پیار کرو پیار امر ہے پیار کرنڑ دی شے ہے نفرت کرنڑ دی شے نئیں نفرت نے میساں تقسیم کیتی اے انساناں دی چاہے او مذہبی نفرت ہووے چاہے او لسانی نفرت ہووے چاہے او کوئی بئی کوئی تعصب ہووے تاں نفرت کرن دی شے نئیں محبت کرن دی شے ہے محبت نے ڈو دلاں کو ہک کیتے محبت نے لوگاں کو

بھا جچدی گئی بھا مچدی گئی میں نچدی گئی میکوں نچݨ دا ݙاڈھا ݙا نہ آندا ہا دل نچدی گئی دل دل مچدی گئی میں نچدی گئی سئیں بڑوں پیاری جیہی سانجھ کیتی نے سئیں موت بھی کم خوبصورت تو نہیں ہوتی ہوگی جو بھی اس سے ملتا ہے زندگی چھوڑ جاتا ہے واہ واہ تے واہ واہ سئیں کٹھے تھی بیٹھے کرو بجھارتاں گھتیاں کرو چوریاں کٹیاں کرو سوبتاں کیتیاں کرو یعنی ہک بائے دے ڈوکھ ونڈائے کرو ڈوکھ ونڈاون نال لوگ گھٹ ویندن یا کم از کم تھوڑا جا بندہ ہلکا تھی ویندے تکلیف ہوندی گھٹ ویندی ہے ڈوکھ ونڈاون نال تھوڑے ڈوکھ نہیں ودے اوندے ڈوکھ گھٹ ویندن تاں میں سارے دوستاں کو ولا ولا ہکا گالھ دا سبق ڈینداں کہ رل بہو یار گیٹی ڈنڈا کھیڈو شغل شپاٹے لو چرالیاں کھیڈو لکن چھپن کھیڈو اپنا بچپن طاری کرو اپنے تے تاں میں یقین نال تہاکوں اکھینداں کہ تہاݙیاں ٻہوں ساریاں ݙکھاں تکلیفاں کنیں جان چھٹ ویسی اے تساں سوکھے تھی ویسو۔ پروگرام اگر ݙتی اے چس تاں ہک دفعہ ایکوں آپݨی وال تے کر کھڑاؤ شیئر تاکہ ٻال ٻلوڑے گڑدے روڑے ایں پروگرام کوں کر سکن انجائے۔ انشاء اللہ میں اڳلے پروگرام دے وچ جیڑھا میݙا موضوع گفتگو ہوسی او ہوسی نشہ اے نشہ دیاں قسماں کیڑھیاں کیڑھیاں ہن؟ اے نشہ کتنا خطرناک ہوندا ہے؟ نشے دی کیڑھی قسم سب توں زیادہ خطرناک ہے؟ تاں بندے کوں ایندے توں کیویں بچنا چاہیدا ہے؟ تاں انشاءاللہ اے میڈا موضوع ہوسی۔ میں کل رات تاں شاید پروگرام نہ کر سگیاں تاں پرسوں رات میں ضرور پروگرام کریساں رات کوں ساڈھے نو وجے فیس بک یوٹیوب ڈوہیں دے اتے کٹھا تاں ڈیکھنا نہ بھلے تاں ساکوں اساں تہاکوں کہیں ویلے قصہ سنویندے ہیں کہیں ویلے بجھارتاں گھتیندے ہیں کہیں ویلے شاعری سنویندے ہیں تاں ماں بولی دے حوالے نال کوئی سوال ہوئے سرائیکی ماں بولی دے حوالے نال تاں ضرور کیتا کرو چلو کجھ میرے علم وچ اضافہ تھیسی کجھ تھوارے علم وچ اضافہ تھیسی اے پروگرام صرف ماں بولی دی ترویج واسطے اون دی تعمیر و ترقی واسطے میں کرینا این دی یعنی ترویج وچ جڑے جڑے دوستاں دا ہتھ ہے تاں کوئی ستانوے اٹھانوے ہزار بندہ ساڈی پیج اتے سن رابطے چ تے اساں ممنون و مشکور ہیں پورے لوگاں دا جیڑھے ساکوں ہر حال اچ پسند کریندن۔ اللہ بھاویں وسو پئے شالا کجھ نہ تھیوے شالے تتی واہ نہ لگے پاکستان زندہ آباد۔